Niha zimandank ji xwe yanî ji navê wê jî mirov ramanekê yan jî hizrekê ser wê dibe ku ew peyv min bi xwe çêkir ku bibe weke bersivekê ji bo navaroka pirtûkê jî yanî ziman danke yanî cihê ku em ziman lê fêr dibin yan jî malika ziman e. û hizra wê ji wê yekê hat ku dikarîbe bibe pirtûkek ji bo fêrkirina fermî çiya li dibistanên ku li Elmanyayê hene çi jî korsên ku mînak korsê min yê ku ez online didim min hewl da ku vê pirtûkê ji bo wê pêdiviya hanê amade bikim yan jî ji bo wê valahiya hanê amade bikim. Bêguman yanî dema ku min dest bi evê pirtûkê kir û amadekirina vê pirtûkê kir ev hizir ji zû di yanî li cem min bû û ev pirtûk jî ji zû ve min amade kiriye. Yanî ne niha erê niha hat çapkirin bi fermî Duriya Weşanxaneya Şilêr re ez spasiya karmendên Şilêrê jî dikim ku ew pirtûk xwestin wê çap bikin û hinek pirtûkên min din jî mîna ferhenga zaroka û pirtûkên minî kertên zaroka. Niha encama wê ev bû ji ber ev çend salê min ez li Elmanyayê him Li erdê him jî li online korsên kurdî û fêrkirina zimanê kurdî dikim û li vê derê mirov timî rastî pirsgirêkekê tê. Yanî ne ez tenê wek mamosteyê zimanê kurdî gelek mamosteyên din jî rastî pirsgirêkekê tên. Timî deriyek li pêşiya wan tê girtin ew e ku minhacekî kurdî ji bo fêrkirina zaroka tune ye yan jî pirtûkên baş tune ne. Heger hebin li ser tilîkan têne jimartin û ji ber vê yekê jî ev pirtûkan hanê piştî tecrûbeyeke serpêhatiyeke dirêj ku min ew tim bi zaro yanî xwendekarên xwe re bi kar danî û piştre ket forma pirtûkekê ku bê amadekirin û bi fermî li vê derê li Elmanyayê bê fêrkirin. Yanî hizra vê pirtûkê ji him ji du tişta hat yanî him ev perwerdeya ku li Ewropayê heye yek ku ne wek ya yanî rêbazên wan ew metodên wan yê fêrkirinê cuda nin ji yê me. Ya di duwa ew ku ev zarokên li vê derê jî rabûne ew tiştê ku em li ser xwedî bûnin ew wek wê nin û divê ku minhacek yan jî pirtûkin ji van zarokare bêne pêşkêşkirin nêzîkî metodên wan yê kol dibistanan hene û ev jî yek ji hizra wê pirtûkê bû ku ew pirtûka hanê pirtûkeke kurdî lê li ser rêbazên ewropî yan jî metodên ku li vê derê têne fêrkirin ew pirtûk hatiye amadekirin. Pirtûk bi xwe proje ye, niha zimandank wê di do jî da ke sê û çar wê dirêj bike heta ku ez dikarîbim yanî ku amade bikim û li hemberî wê jî Zimandankiya mezina jî tê amadekirin. Ha ez û hevalê xwe Arî Milan ku ew li Nêmsayê rûdinê pirtûka me ya zimandank ji bo mezina yek jî û di du û sê jî wê bêne çapkirin lê niha me ya yek amadekiriye. Yanî zimandank wek projeyekî ku Ez û yanî tê de hewl didim ku ji bo zarokan minhacekî li vê derê li Ewropayê amade bikim, minhacekî ku bi hev ve girêdayî ye. Yanî ne pirtûkeke ji vê derê ez ê bînim, bidim fêrkirin, piştre ez ê herim pirtûkek din. Na, yanî minhaceke tekûz, bi hev ve girêdayî, rêbazeke zanistî li ser bê ava kirin. Ew xwendekarên ku li Ewropayê hene heta ku li welêt jî hebin yanî ew rêbaz ku rêbazên nû derbasî fêrkirina zimanê kurdî bin li gorî metod û dîdaktîkên nû yê fêrkirinê û pedagogî yê ku li cîhanê têne pêşxistin. Ez hewl didim di wê rêbaza hanê de pirtûk na ji bo xwendekarên kurd amade bikin lê bêguman Ez bawer im destpêka belavkirina wê pirtûkê wê li Elmanyayê bê belavkirin û piştre kanî heger ku tiştên din jî hebin,